ndakaigwa nanga jehova we watwĩyoneire we ngai ũtahotagwo we ngai mũiguanĩri tha we ngai wonaga kũrĩa tũtangĩona we wonaga kũrĩa kũriku mũno we ũĩ ũrĩa rũciũ gũgakĩa Twetiirania thingo-inĩ ciaku Ngai, tondũ kũu nokuo ũrĩtũheagĩra thayũ. We ũhũmũkagĩra andũ, ũkagĩa ũtũũro. We ũkaga tu ũterĩte andũ nĩ ũroka, no tũkamenya nĩ ũkĩte. We Ngai, ndoka mbere yaku mĩaraho ya ũmũthĩ. Ngĩgũthaitha o ta ũrĩa menyerete, ngĩgũthaitha o ta ũrĩa njĩkaga. Na Jehova tondũ niĩ nĩ njũĩ nĩ ũiguaga nĩkĩo njũkaga. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa ndakũrire ngĩgimara ndonire o wee. O na rĩu Ngai ndĩ mũgima njũĩ o wee. O na ingĩgeria gũgũkana Ngai. Ngoro yakwa na thamiri yakwa no irĩnjĩraga, 'Na ũririkane. Jehova, rĩu-rĩ, ndagĩũka gũgũthaitha Ngai, tondũ nĩnjũĩ ũngĩthaithwo nĩwĩiguĩkaga-rĩ. Ngai, ĩtĩkĩra kũnjigua na wĩtĩkĩre gũthaithĩka. Rĩu Jehova we nĩwe tũrehoka, na we nowe tũreta. Thikĩrĩria mĩcayo itũ ona mĩkayo itũ. Kũrokĩra, kũrakĩa tũkarigwo tũkũrara nakũ. Gwatuka tũtingĩkoma tũrĩkie nĩ kũhahũka. Ngai ndagĩgũthaitha ĩ, tondũ we nĩwe mwene ithuĩ na ithuĩ tũrĩ aku. Jehova nĩ twaumire njĩra-inĩ ciaku, Jehova na twaima rĩ ũgĩtũraihĩrĩria. Rĩu tũngĩra- tũngĩaga gũkinyĩra Ngai rĩ, kũrakorwo gwĩkĩkĩte maũndũ maingĩ na moru me magigi. We ndũtũtigaga nĩ ithuĩ tũgũtigaga. Na rĩu Jehova rĩ. Tondũ ndũrĩkĩtie na ithuĩ nĩkĩo twĩ muoyo rĩ, Ngai, ĩtĩkĩra gũtũcokia rũru-inĩ, tũcokie Ngai witũ. Hĩndĩ ĩrĩa mwahĩtanirie na Daudi, akwĩrire atĩrĩrĩ, Ngai, Jehova, ndagũthaitha ndũkanyingate nyume gwaku, ona korwo no ũnyingate reke njikarage njĩra-inĩ ciaku. Rĩu twagĩgũthaitha Ngai witũ, ruo nĩ tũiguĩte biũ Jehova. Ruo rwitũ nĩ rumĩru na nĩ rũthecete ngoro citũ. Na rĩu Jehova tũhana ta andũ matiganĩirio, no he ũndũ ũmwe ingĩgũthaitha Ngai, ĩtĩkĩra gũthaithĩka. Hĩndĩ ĩrĩa watũmire Jona Nineve akarute ciana cia Isiraeli cia Nineve, akere ciana cia Nineve nĩ ũgũcinina. Ngai witũ metĩkĩra kũigua mũgambo waku Jehova. Ndwamaninire no nĩ wamanyihanyihĩirie ruo. Ngai, o ta angĩgĩtĩkĩra kũigua mĩgambo itũ-ĩ. ũtũnyihanyihĩrie ruo Jehova ĩ ĩtĩkĩra tu Ngai na rĩu rĩ nĩtuonete tũtirĩ ũndũ tũngĩhota tũtarĩ nawe gũtirĩ kũndũ tũngĩthiĩ tũtarĩ nawe Ngai ndũkareke Jehova tũthirĩre werũinĩ. Ngai, nĩ tuonete ũrĩa ũngĩka. Jehova, na tondũ Ngai tũrĩ aku, twagũthaitha tu ndũgatũtuĩre na marakara. Arĩa marenda gũcoka kũrĩ we Ngai ndũkamatuĩre mũno. Maandĩko maugaga atĩ nĩ kũrĩ ciana cia ũthamaki igathinĩkanio kwa ngoma. Kũroya gũtuĩka ũguo thĩinĩ witũ. Jehova ndũgatũthinĩkanie rĩngĩ, nĩ tũthinĩkanire mũno Ngai. Tũtambũrũkĩrie guoko gwaku tiga gũgũkũnja rĩngĩ. Aingĩ nĩ magire gũgũthikĩrĩria na magĩkũmena. Ona aingĩ maugaga ndũrĩ kuo. No maũndũ marĩa marekĩka Ngai wĩ kuo, wĩ kuo Ngai wĩ kuo. Gũtũra njugaga wĩ kuo tondũ wĩ kuo. Aingĩ aitũ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ tũĩ tiga o Ngai, tondũ ti mathomo Ngai matũmĩte tũkinye harĩa tũrĩ nĩwe Ngai, Jehova ma nĩwe. Aingĩ aitũ twathinĩkanĩtio tũthire Ngai, no Ngai ndwarekire tũgathira. Ngai Jehova nĩwe eyonanirie. Tũngĩgĩthiĩ kũ Ngai, tũngiuga tũngĩthiĩ kũ tiga o harĩ we Jehova. Tũragĩra o harĩ we, o kĩgongona-inĩ Ngai no ho hega. Hĩndĩ ĩrĩa Danieli aikire irima-inĩ rĩa mĩrũthi, akwĩyokire na mĩrũthi ndĩamĩhutirie. Nĩ njũĩ Ngai wĩna matigari arĩa makahunjia genuine God. Ngai wa ma. Na rĩu Ngai rĩ, bũrũri ũyũ nĩwe watũheire. na gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũngĩthiĩ tondũ gũkũ Ngai tũkauma twarĩkia wĩra. Na rĩu rĩ, cũthĩrĩria wone ũrĩa kũhana. Ngai Jehova, handũ ha ngoro yaku ĩhorere, no marakara marakũiyũra nĩ ũrĩa ciana ikuire. Na rĩrĩ Ngai, hĩndĩ ĩrĩa Rakeli aiguĩkire akĩrĩra Rama. arĩraga tondũ ciana nĩ ciakuĩte, ndarĩraga tondũ ciĩ muoyo. Na niĩ nĩ ndagĩũka Ngai ĩ, gũkwĩra atĩrĩrĩ, ciana nĩ ikuĩte. Jehova rĩu rĩ, tũgwĩka atĩa? Ngai Twĩke atĩa Jehova? Nĩ tondũ anĩrĩri a ũũru ũgĩũka marĩ o werũ-inĩ, na gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũngĩmaruta tiga o wee Ngai, o wee tu Jehova. Ngai, na rĩu-rĩ, tondũ nĩ tũĩ gũtirĩ ũngĩ tũngĩĩhoka no wee-rĩ, ũtangĩtuonia njĩra, ũtangĩtũiguĩra tha. Na agĩkorwo ahoi Ngai marahũka, tũthaithe Ngai atũiguĩre tha. Jehova ruo nĩ rũrekererie thĩ. My Father, ruo nĩ rũrekererie thĩ. Aciari nĩ ahumbe ruo. Thĩ yothe. no kũrĩra tũranyua gĩkombe kĩa maithori, tũkarĩa kĩeha, tũgakoma kĩeha, tũgokĩra kĩeha, ona tũratheka o kĩeha. Na rĩu-rĩ, Jehova we to ũtũiguĩre tha tũngĩkũmenyithia mabata maitũ. Ngai, nĩ kũgũthaitha tondũ niĩ ndirĩ ũndũ ũngĩ njũĩ ti njũĩ ĩyo wee, ngũthaithĩre ciana, ngũthaithĩre bũrũri. Ndarũgama ithenya rĩa Recho hĩndĩ ĩrĩa arĩraga Rama. Tondũ Jehova ciana nĩ ikuĩte na tũtingĩhota gũcicokia muoyo. No tũgũthaithire ũgitĩre iria itigarĩte itigakue. Tondũ Rakeli arĩraga nĩ ciakuĩte. Jehova, niĩ nĩ njũĩ nĩ ũiguaga. Na Jehova ndigũkwĩra maingĩ mũno tondũ nĩ ũĩ. Ona ingĩtinda haha ngĩkwĩra matingĩthira. Rĩu rĩ. Nĩ njũĩ nĩ wanjigua, na ndagũthaitha ta mũrata waku na mwana waku, Ngai, ndakũnengera bũrũri ũyũ, ndakũnengera ciana citũ, na wĩtĩkĩre gũtũcokia gwaku na gĩkeno. Aria tu kiugo kĩmwe Ngai, gĩtũrute thĩna-inĩ. Na tondũ nĩ njũĩ Ngai kũrĩ o maragũthaitha, ĩtĩkĩra kũigua mathaithana mao. Tondũ Ngai nĩ mwega, niĩ ngwĩtiganĩria wega-inĩ waku, ũgitĩri-inĩ waku Ngai, ona wendo-inĩ waku. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai Ithe Mũriũ, na Roho na Jesũ ũrĩa Mũkũũri witũ. Amen, Amen, Amen.